Wara l-waqgħa tal-Imperu Ruman fil-Punent li ma waqa' xeta' li jaf kitbietu l-istess għaref kbir tal-Knisja Santu Wistin, L-iktar ħaġa importanti għall-ħajja politika tal-Ewropa u għall-Kristjaneżmu kienet il-kisba ta' bilanċ bejn iż-żewġ naħat tal-kontinent, in-nifs meqjus u bbilanċjat miż-żewġ pulmuni tal-Knisja. Wara l-waqgħa tal-Imperu fil-Punent ħadu s-setgħa f'idejhom id-diversi tribujiet tal-barbari Ġermaniċi. Imma ma nistgħux ngħidu li ġara l-istess ħaġa fil-Lvant, fejn l-imperaturi Biżantini komplew jistanew fis-setgħa u fil-qawwa. Saħansitra kien hemm minnhom li bdew iħarsu b'żeblieħ lejn il-prinċipijiet tal-Punent. Dan is-sens ta' superjorità kompla għolla rasu darba għal dejjem meta fl-1054, L-Imperu Ruman tal-Lvant inqata' mis-sede ta' Pietru u hekk seħħet qasma li ħalliet effetti kolossali. F'dawn iċ-ċirkustanzi, minn familja sinjura Franċiża li kienet isservi lis-slaten Merovinjani tal-pajjiż, tfaċċa ż-żagħżugħ Karlu Manju. Nannuh li kien ukoll jismu Karlu, Kien bosta snin qabel rebaħ kontra s-Saraċeni u wera l-qlubija Nisranija tiegħu. Karlu mexxa 'l quddiem fis-setgħa sakemm sar huwa stess Sultan ta' Franza. Il-ħbiberija tiegħu mas-suċċessuri ta' Pietru wasslitu sabiex jirċievi l-kuruna ta' imperatur ġdid ta' Ewropa ġdida u magħquda f'isem is-Salib. Dan il-ġest qawwi seħħ fil-lejl qaddis tal-Milied fil-Bażilika Kostantinjana ta' San Pietru minn idejn il-Papa Ljun Tlieta, li Karlu Manju innifsu kien ipproteġa kontra l-għedewwa tiegħu fil-Knisja stess. Ma rridux inħarsu lejn din l-inkurunazzjoni bħala sempliċi ġrajja waħda fost ħafna oħrajn bħal donna xi ħolqa f'katina. Din kienet ġrajja li ħalliet riperkussjonijiet tal-għaġeb. F'Ruma Nisranija, il-Papat Kattoliku kien kiseb difensur qalbieni u serju. Anke jekk wara l-mewt ta' Karlu Manju uliedu u ulied uliedu reġgħu kissru dik l-għaqda li nannuhom tant kien tħabat għaliha, Imma l-Ewropa issa kellha l-imperatur tagħha u meta dan ħadem id f'id mal-Papa ħadd ma kien jista' għalih. Il-ktieb tal-papiet magħruf bħala il-Liber Pontificalis jipprovdi deskrizzjoni dettaljata dwar l-inkurunazzjoni ta' Karlu Manju, Karlu Manju kien ġie Ruma sabiex jirrestawra il-knisja u bħala radd il-ħajr is-suċċessur ta' Pietru radlu it-titlu ta' Imperatur Awgustu. L-istoriċi għadhom sal-lum jiddibattu jekk l-inkurunazzjoni ta' Karlu fil-Bażilika Petrina kienetx ġrajja li seħħet b'mod spontanju jew inkella kienetx mossa politika maħsuba minn qabel minn dawk li kienu jappoġġjaw lil Karlu Manju fiċ-ċrieki tal-Vatikan. Kien x'kien il-każ, Karlu Manju seddaq il-Knisja, saħħaħ is-sede Petrina u għaqqad l-Ewropa b'mod li ħadd qabel ma kien għaqqadha sa minn żmien Ċesri Awgustu li jissemma fl-Evanġelju.